Irrid infakkar illi meta jiena bdejt nistudja għall-ewwel degree, kienet l-ewwel sena li l-Fakultà tal-Arti reġgħet infetħet wara żmien illi kienet ilha defunta, kienet ilha rieqda għal ħafna snin. Jiena kont bdejt nistudja l-Malti u l-Filosofija u kien żmien sabiħ ħafna, però ċ-ċirkostanzi riedu illi fit-tieni sena nbiddel is-suġġetti. biex naqleb għall-filosofi, għall-arkeoloġija u l-istudji klassiċi. Però il-Malti bqajt inħobbu, baqa' ġo fija. U niftakar dak iż-żmien meta il-prof Friġieri, Oliver Friġieri, insista ħafna illi terġa' titwaqqaf mill-ġdid l-għaqda tal-Malti Università. Però insista wkoll mhux li titwaqqaf imma li tkun immexxija purament mill-istudenti. U jiena u ftit mill-ħbieb tiegħi konna ħdimna u konna orejna x-xewqa li titwaqqaf din l-għaqda mill-ġdid. U l-Profs. Friggieri kien għena ħafna li jitwaqqaf formalment il-kumitat u bdejna naħdmu. Dik milli niftakar jiena kważi 30 sena ilu. Bħala l-ewwel President Student għalija kien unur kbir għaliex qabli kienu kollha professuri tal-Malti, Prof. Ġużepp Mulina, Ġużepp Bonnici, Rużann Riffa, dawn huma nies eminenti fil-letteratura u fil-lingwa Maltija mingħajr dubju u li jiena intgħażilt bħala l-ewwel President li kont għadni student kienet għalija xi ħaġa kbira. Però tajjeb illi ngħid illi l-membri tal-Kumitat kienu kollha studenti. U allura ma kont kif taqbad tajt, jien għalija kienet xi ħaġa illi rrid nagħmel timbru kemm dum President, rrid nagħmel timbru fl-istorja ta' din l-għaqda. U hekk għamilna. Diffikultajiet kien hemm kemm trid, jekk nibda ngħidlek l-ewwel net l-istatus tal-Malti fl-Università. Kien żmien meta l-Malti, fil-fehma tiegħi, kien għadu qisu t-tieni lingwa tal-Università iktar milli l-ewwel lingwa. U kien ostaklu illi ħdimna ħafna biex negħlbuh u naħseb għelibnieh. Għaliex? Għaliex bl-insistenza kemm tal-Kumitat kif ukoll tal-Profs Friggieri u anki tad-Dipartiment tal-Malti, konna bdejna ninsistu mal-awtoritajiet tal-Università li isma' il-Malti wkoll għandu post postu fil-korrispondenza uffiċjali, xi ħaġa li kienet fil-fehma tiegħi kienet nieqsa ħafna. Però dik irnexxielna negħlbuha. Jiena niftakar mument partikolari meta r-Rettur ta' dak iż-żmien, wieħed mir-Retturi li niftakar jiena, l-Profs Borg Costanzi, Konna ħdimna ħafna biex is-sala ewlenija tal-Università tissemma għal personaġġ importanti ħafna għal Temi Zammit. U isu dak inqisu jiena bħala it-turning point meta l-Università bdiet tirrikonoxxi il-Malti bħala lingwa uffiċjali tal-Università. U niftakar il-Profs. Borg Costanzi, dik in-nhar li ftaħna is-sala u semmejnieha għal Temi Zammit, jgħidilna, isma' jien il-Malti nħobbu ħafna ta, u ejja nagħmluh il-lingwa uffiċjali tal-Università. Għalija kien hekk, kien mument storiku. Jien niftakar mumenti oħrajn bħal meta ridna nagħmlu il-mafka ta' Dun Kalm Sajla, il-poeta nazzjonali tagħna. Again, Il-finanzi aħna ma kellniex, jiġifieri jekk waħda mill-ikbar sfidi li kellna bħala kumitat kien il-flus ma kellniex qas ċenteżmu fuq xiex naħilfu. Però il-flus mhumiex kollox, l-enerġija kienet iktar importanti. U bdejna nsibu il-mezzi minn fejn jiġu il-fondi u jiena u sħabi tal-kumitat konna nagħmlu kampanji ta' ġbir ta' fondi u fl-aħħar, fl-aħħar mill-aħħar il-mafka ta' Dunkan sar u ġie inawgurat. L-iktar memorja għal qalbi jiena naturalment il-fatt li kont l-ewwel president u kont għadni student jiena li dik kienet memorja sabiħa ħafna. Però għalija l-ikbar hekk sens ta' sodisfazzjon kienu tnejn. Meta infetħet is-sala ewlenija tal-Università Adunur Tenni Zammit u naturalment it-twaqif tal-mafkar ta' Dunkalm. Għaliex, u għaliex qed insemmi il-mafkar ta' Dunkalm? Għaliex dak kien ħass snin sħaħ ta' xogħol ta' pjanar imma fl-aħħar sar. Il-Prof Friġieri, eja ngħidu, il-Prof Friġieri isu missieri fil-lingwa Maltija. Jina demek istu, jina sallum il-ġurnata Il-Professur Ġiri għandu rispett kbir lih. Għaliex il-Malti, il-Professur Ġiri mhux iħobbu, ma jħobbu passjoni kbira. U allura jekk kellu xi ħaġa li aħna li lilna tagħna anki bħala studenti tiegħu kien dik il-passjoni, dik l-imħabba għal-lingwa sabiħa tagħna. Jiena nista' ngħid personalment Prof. Ruggieri, barra li kien professur tiegħi, kien hu wkoll li ispirani nibda nikteb kemm poeżiji u anke proża. Jiġifieri bil-lingwa tagħna, x'tant il-Malti huwa sabiħ, tant tista' tesperimenta bih. Tħossu jkanta kultant il-Malti fil-widna, daqs kemm hu sabiħ. U l-memorji tiegħu huma, il-memorji tiegħi li għandu tiegħu hekk, huwa ta' xi ħadd illi dak li għandu jrid jagħtihulek, mhux iżommu għalih, imma jrid jagħtih. ma kienx faċli, kien anzi kienet sfida kbira. Infakrek illi l-laqda kienet ila ma ngħidx mejta, riqda għal deċenji ta' snin jiġifieri wara li kienet waqfet wara li kienet eh, inalqet il-Fakultà tal-Arti. Ma kienx faċli. Però naħseb il-mutur wara dan kollu kien il-prof Friġieri. U mbagħad warajh kien hemm dik l-enerġija tagħna. Prof. Friggieri dejjem xtaq li jkun hemm dak l-element studentesk u element żagħżugħ. U biex jissib in-nies ma kienx faċli lanqas, però kien hemm ftit nies li kellhom rieda tajba, jiġifieri li nimbuttaw l-għaqda 'l quddiem. Jiena niftakar jiena kont L-ewwel student li minix tal-Malti, però l-oħrajn kienu kollha li niftakar jien almenu Manwel Mifsud kien viċi president. Niftakar Joe Borg kien teżorier, kien hemm Marcel Zammit Marmara jidher li kien uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi jidhirli, kien hemm Anna Abela, U ehm, kien hemm ukoll Charles Dalli u Simon Merċieqa. Dawk kienu kellhom il-Malti u kellhom l-istorja, jiġifieri U fil-fatt kemm ċażżalli u kemm Simon Merċi akkomplew fil-kamp tal-istorja, jinkompli fil-kamp tal-arkeoloġija. Jiġifieri in-nies li komplew fil-Malti kienu ftit, però il-Malti konna nħobbu, naħseb l-element komuni kien il-lingwa Maltija, il-lingwa li fuq kollox taqadna. Però ma kien l-isfidi kienu kbar. Nerġa' flus ma kienx hemm Post fejn niltaqgħu ma kellniex, jiġifieri aħna konna niltaqgħu fl-uffiċċju tal-profs, jiġifieri ma kellniex kamra. Flus minn fejn nagħmlu il-pubblikazzjonijiet ma kienx hemm laqas, jiġifieri biex bdejna noħorġu leħen il-Malti wara again snin sħaħ li kien ilu wieqaf. Ma kienx faċli, però l-fondi ġew xi sponsorship minn xi bank jew minn xi azienda ġew ukoll. U bdejna noħorġu e, e, e, dan ir-rivista tal-leħen il-Malti. Again, anki biex niġbru il-kitbiet, min sa jikteb. Kollox miġdijt, kien isu esperiment kemm jien għalija nħoss it-tliet sentejn jew kemm għamilt president, kienu esperiment biex neġgħu waqfuha fuq saqajha. Daqda tal-Malti li li tatni ħafna. Tatni ħafna, mux tatni ftit, għal-kem dom ftit bħala president, pero il-memorji li għad ninġor ta' dak iż-żmien, naħseb tibqaw miegħi sal-mewt. L-ewwel net li li tatni is-sens ta' ta' pride. Pride mhux għax tkun President, pride għax qed inħoss li jiena l-Malti, il-lingwa tagħna għandha postha f'pajjiżna, għandha postha f'din is-soċjetà. Il-Malti li tant huwa rikk, tant tista' tikteb bih, titkellem bih, tgħallem bih, tgħanni bih. Jiġifieri il-Malti huwa kollox u jiena bqajt inħobbu jiġifieri minkejja li nqtajt mill-istudju tal-Malti għax komplejt nistudja l-arkeoloġija, il-Malti bqajt inħobbu. Tant li sal-lum jiena nikteb il-proża u nikteb il-poeżija u pubblikajt il-proża. Jiġifieri dak naħseb naf naf dan kollu lill-Għaqda tal-Malti. Però Għaqda tal-Malti tatni wkoll ċertu ħiliet ta' kif tmexxi, ta' kif tiddiskuti, ta' kif taħdem f'tim. Dawn ukoll ġejjin minn hemm ukoll, jiġifieri huma kollha ħiliet jew attitudnijiet li tibqa' ġġorrhom miegħek ħajtek kollha. Jina wara laqda tal-Malti meta ġibt l-ewwel digri tiegħi komplejt fil-qasam tal-edukazzjoni, għamilt 15-il sena ngħallem u prattikament mill-1990 il-qudiem sal-lum il-ġurnata bqajt fil-kamp tal-edukazzjoni, jiġifieri f'pożizzjonijiet differenti u f'irwoli differenti, però wkoll bqajt nistudja. L-istudju komplejt nistudja barra l-Ingilterra mbagħad il-PhD komplejta l-Olanda, però dejjem bqajt fl-arkeoloġija, fl-antropoloġija, fil-qasam tal-etnografija, però l-Malti bqajt inħobbu. Għaliex il-Malti fih innifsu huwa parti mill-istorja ta' pajjiżna. Jiġifieri ma tistax titkellem fuq l-istorja ta' pajjiżna, fuq l-arkeoloġija ta' pajjiżna u tinsa l-lingwa. Jiġifieri ovvjament meta jkolli iċ-ċans nikteb bil-Malti, kultant xi poeżija, kultant xi novella jew xi rumanz, jiġifieri diġà ippubblikajt it-tielet rumanz bil-Malti.